Vakorinto vo sungula ku avanyisa ka vukhume tsevu. Loko wu ri nhlengo lowu humeseriwaka vahlawuriwa va Xikwembu, na n'wina mi ta endla hi laha ndzi leriseke tikereke ta Galatiya ha kona. Hi siku ro sungula ra vhiki, un'wana ni un'wana wa n'wina a veke swin'wana hi tlhelo eka leswi a swi bindzuriseke, leswaku nhlengo wu nga ha endliwi siku ndzi taka. Hlawulani van'wana exikarhi ka n'wina, kutani loko ndzi fika, ndzi ta va nyika mapapila, ndzi va rhuma leswaku va heleketa nyiko ya n'wina eYerusalema. Loko swi fanele leswaku na mina ndzi ya kona, ndzi ta famba na vona. Ndzi ta ta le ka n'wina, kambe ndzi ta hundza hi le Makedoniya, hikuva ndzi ni makungu ya ku ya kona. Kutani kumbexana ndzi ta tshama na n'wina, hambi ku ri ku heta vuxika hinkwabyo na n'wina, leswaku mi nga ndzi pfuna ku hundzela kun'wana lomu ndzi nga ta navela ku ya kona. Hikuva sweswi a ndzi lavi ku mi endzela ndzi ri muhundzi wa ndlela ntsena, ndzi ni ku tshemba leswaku ndzi ta tshama nkarhi wo leha eka n'wina, loko Hosi yi swi rhandza. Ndza ha ta xwa kwala Efesa ku fikela nkarhi wa Pentakosta. Ndzi pfuleriwe nyango ya ntirho lowo saseka, kambe lava ndzi alelaka va tele. Loko Timotiya a ta, vonani leswaku a titwa a tshunxekile loko a ri ka n'wina. U tirha ntirho wa hosi ku fana na mina. Loko swi ri tano, ku nga vi ni munhu loyi a n'wi solaka. N'wi pfuneni ku hundzela emahlweni hi ku rhula, a ta vuya la ka mina. Mina ni vamakwerhu hi n'wi languterile. Loko a ri makwerhu Apolosi, ndzi n'wi khongotele ngopfu leswaku a ta le ka n'wina ni vamakwerhu. a nga swi lavi ngopfu ku ta sweswi, kambe u ta ta siku a nga ta swi kota. Hitekani, mi tiya swinene eku pfumeleni, mi va vavanuna, mi tinyika matimba. Hinkwaswo leswi mi swi endlaka a swi endliwe hi rirhandzu. Ndza ha ri ni xitsundzuxo, vamakwerhu. Ma va tiva vanhu va ka Stefanasi? ni leswaku hi vona vapfumeri lavo rhanga lava humeke etikweni ra Akaya, ni leswaku va tinyiketile ku tirhela vahlawuriwa va Xikwembu. Ndza mi khongotela swinene ku tiveka ehansi ka vanhu lava, ni ku va un'wana ni un'wana loyi a tinyiketeke ku tirha ntirho wolowo a tikarhatela wona. Ndzi tsakisiwa ngopfu hi ku ta ka Stefanasi, na Fortunato, na Akayiko, hikuva va mi yimerile leswi mi tsandzekeke ku va kona la va ndzi rhulise mbilu na n'wina va mi rhulise timbilu hi ku endla sweswo ndzhuti wa vanhu lavo tano ma wu tiva tikareke ta le aziya ta mi rungula akwila na prisila swin'we ni kereke leyi hlengeletanaka emutini wa vona va mi rungula swinene ehosini Vamakwerhu hikwavo va mi rungula. Xewetanani hi ku tsotswana ka vukwavo. Hi xandla xa mina ndzi tsala leswi ndzi ri, Ndza rungula, hi mina Pawulo. Loko munhu a nga rhandzi Hosi, a ve eku rhukaniweni. Maranata, Tana Hosi. Tintswalo ta Hosi Yesu a ti ve na n'wina. Rirhandzu ra mina a ri ve na n'wina hinkwenu eka Kreste Yesu.